Jien terraqt fl-istess toroq tagħkom. Wis probabbli kilt minn xi erba' restaurants li għadkom tiffrekwentaw intom u bħalkom sibt li nitla' bħaċi fil. Jien jisimni Gilbert by the way, Gilbert Simjana. Bħal ħafna minnkom Ġej minn familja Kattolika u tammit fil-Knisja ta' San Pawl ir-Rabat. Kif nistħajja li tafu fuqi, il-mużew ħabbejtu ħafna ma' nistqar li l-ewwel nies li ħarġuni fil-fidi kienu ommi u missieri. Magħhom tlabtom il-missierna u sliema u talba tal-ikel u ta' qabel l-irqat. U maħuti, ovvjament. Bħal ħafna minnkom, Il-logħob kont nieklu. Hawn xi għud sew li qatt semgħet bil-microgenius? Il-fuq minn 300 logħba kelli, il-bqija jekk mhux hekk television, xi Tom and Jerry u fuq kollox Ollie e Benji. Il-futbol ukoll kont iħobbu, eh, ma kontx nitlef opportunità li nagħti daqtejn. Għas lażma ma kienet waqafni. Darba niftakar li kont għamilt perjodu ma nilabx fil-break. Niftakar konna primarja tar-rabat u fil-break kien hemm tifel waħdu u kont Stedintu jidħol fit-tim magħna imma qalli ma setax jilgħab. Jiena kelmu ma nafx inżomm malura u saqsejt għaliex. Qalli li kien għadu kemm għamel trapjant ta' klieb u ġabli qalbi ġunġliena. U minn dakinhar aċċertajt ruħi li ma jagħmilx break ieħor waħdu xejn xejn. Kolli ħabib ġdid hu. L-iskola ġibli ħafna memorji. Darba niftakar tgħid kemm kont inkwetajthom l-om missieri għax għamilt parti ta' żmien kont imur id-dar lura mill-iskola u nintefa' mill-ewwel mal-mejda tal-ikel. Kont inkun mejjet bil-ġuħ. Ġra ġurnata, tnejn, tlieta, ġimgħat, omm u missieri bdew jitħassbu u niftakarhom sabuni mument waħdu qaluli, Ma' breakfast filgħodu, lunch tajjeb għall-iskola u qed tibqa' bil-ġuħ? Dawn ħasbu li kien hemm xi ħadd qed jibbuljani u jisraqni l-lunch imma ma kienx il-każ. Sempliċiment kien hemm student li qatt ma kien ikollu lunch miegħu u ma kontx naħseb għad darbtej biex nagħtih tiegħi u għanajdilkom id-dispjaċini nara l-wiċċ ħosbieni tommi u ta' missier, ma fl-istessin dejjem dejli li kellu aktar ġuħ minni. Ġilq lajta jiru kol, ta' imma qatt ma ħadthom ġewwa. Niftakar fis-sekondarja meta kien waqa' li xagħri bit-trattament, kien hemm ħafna minn prova jwaqani għaċċaj, tant Li wħud minn sħabi u l-għalliema kienu jiġu jsaqsuni kif jien. Jien dejjem ngħidilhom li dawk li jgħajruni kienu jagħmlu hekk għax ma kinux jafu minn xi xaddejt. Għanna metti, ċertu ta' jirġi li tant kien kiefer li kont insibhom waħedhom f'ċerti momenti biex nikkonfrontom. Għax ara li tqubija ma kienx importa, imma jekk l-istess tajjer ikun fuq ħaddieħor, jisem il-ħafna ħsara u. Detall importanti li nsejt ngħidilkom u li jien interist u kif jiġu l-Euros jew World Cup. Imbagħad hemmhekk mal-Ġermanja, eh? Unur kbir li nżomm din l-arma fuq sidri. Imma żgur li mhux eżes minn din. Il-verbu mdej. Ma mmur imkien minn ajra, wan tfakkarni f'Ġesu li għex fostna u tu fl-appartenenza tiegħi fil-mużew. Qas qatt niftakar ninfalli xi lezzjoni għal xejn, xemxu xi ta' dejjem hemm talim, talb, ma mhux biss, ħafna ħbieb, Ħafna ħruġ, ħafna avventuri, darba niftakar naħseb kien l-10 ta' fraru ħaduna l-lapsi. U jien ma ħsibtix darbtejn li ma qbisnom kien inġazzat, imma kulħadd niżel warajja. L-aqwa li nalqu l-ġurnata bir-rużarju, għax hemm xi mod ieħor kif nista' nesprimi aħjar il-gratitudni tiegħi għal ġranet bħal daw. Ara, il-fidi kollox. L-istess relazzjonijiet li nibni malla u mal-Madonna l-alloċ tat-talb Ir-Rużarju, l-Ewkaristija, l-istess talb li farraġni hawn kien ifarraġni Londra, marit jew minix, kostanti, il-mewt ma nibżax minna, nibża biss li mhu b'xi dnub. Ara, il-mart mhux sabiħ. Imma fi ħaraft lingwa li bija nista' nħobb il-Ġesu u namet naħos nipreferut li għaraf ta' dil-lingwa tiegħi. Sa inti blima lingwa tħobbu l-Alla U x'inhi dik iċ-ċirkustanza f'ħajtek li qiegħda ttaqlek? Ma tifhimnix ħażin, ta' itlob li tfiq kif bqajt nagħmel jien sal-aħħar. Imma titlifx l-opportunità li sadattant tgħix il-mument u dik iċ-ċirkustanza ddawwarha f'imħabba li dak l-iktar li jħobbok. Niftakarni ngħid lil sieħbi ngħidlu kull ajma li ngħid ten sens għal karus tal-ġenna. Sa x'inhu ma ten sens tiegħek biex ingawdu flimkien?